Also d'Christine huet sech wierklech drugi fir et net gutt ze fannen. Blöd ze fannen. An dunn leider, muss ech wierklech soen, leider, wider Willen, hunn ech et immens super gutt fonnt an ech war. Do mierkt een bemol, déi kleng Fakten, déi mer do transportéieren, bleiwen hänken an suergen dofir, datt d'Leit bemol also eemol wëssen, datt et Lëtzebuerg gëtt. Jo, datt Lëtzebuerg existéiert, ne? Wat schonn immens wäertvoll ass. Jo, jo, jo. Alleng haut hate mer erëm esou eng Erfahrung. Dat ass schonn nees, dat ass e bëssen d'Illustratioun vun deem Ganzen. Also et ass d'Disneyland vun de Länner. Vläit eng ka, ech kann éierlech sinn, meng Meenung huet sech geännert doduerch, datt ech et gesinn an erlieft hunn. Jo, effektiv. Moien an do si mer nees. Moie Sven. Moie Christine bei eiser Episod vu Méi wéi e Mandat. Dës Kéier aus engem bësse méi ongewinnten Setting. Jo, mir hunn e bëssen hei improviséiert an eisem Hotelszëmmer zu Osaka. Mir sinn a Japan a mat e Grond firwat mer grad de Summer, dee jo bekannt ass a Japan fir ganz waarm a fiicht an ustrengend ze sinn, hu mer eis awer bewosst erausgesicht, well mer onbedéngt wollten op d'Weltausstellung, also op d'Expo goen. Mir waren zu Dubai Muss een dozou soen, virun der leschter Weltausstellung, och no Shanghai, virun Dubai, d'Aarbechtsbedingungen zu Dubai, déi jo awer thematiséiert goufen, war ech, fir et emol ganz fein auszedrécken, skeptesch, ob Steiergelder fir eng Expo auszeginn, derwäert wären. An ech hunn eng ganz Rëtsch parlamentaresch Froen dozou gestallt. An ech hat mech och dunn deemools bewosst dogéint entscheet, mat enger parlamentarescher Delegatioun op Dubai ze goen. An ech hu gesot, ech hunn dunn awer iergendwann gesot, Nee, du kanns net alles kritiséieren an der et net ukucken. An dunn si mer privat, privat organiséiert, privat bezuelt, zu dräi, dat heescht mam Mia, d'Christine an ech, op Dubai gefuer, fir eis dat unzekucken. An vläit eng Ka. Ech kann éierlech sinn, meng Meenung huet sech geännert doduerch, datt ech et gesinn an erlieft hunn. Jo, effektiv. Mee vläit mol, wéi waren deng Andréck dovunner? Also ech mengen, ech war komplett dergéint. Ech hunn ni verstanen, wat d'Leit esou eng opféieren mat där Expo. Ech hu mer ëmmer geduecht, datt. Esou vill Sue verprasselt, wat soll dat, weem bréngt dat eppes? An dann ass dat an all de Medie breetgetrëppelt ginn. Ech hu geduecht, all dat fir deen, fir déi Expo do, ne? Ech konnt mer nëmmen net virstellen, wat dat soll. Ech krut just mat, Shanghai deemools, déi ganz Affär mat der Gëlle Fra. An, an ech hunn et och extrem blöd fonnt iergendwéi, datt dann och d'Gëlle Fra iergendwéi esou wäit dohinner kënnt an alles. An dat, ech weess net, ech war einfach extrem dergéint. An da Pavillone gebaut gi fir erëm ofgerappt ze ginn. Genau. An ech hunn och geduecht, also wat bréngt eis dat, ausser Sue verprassen, fir esou eng ganz kuerz Ausstellung, déi net emol e Joer geet, an engem frieme Land, an dann och esou Dubai, also et ass eigentlech ëmmer eng Plaz, déi ech wollt evitéieren. Ech mengen, déi nächst Expo ass elo a Saudi-Arabien, ass och net vill besser, wa mer elo iwwer Frae-, Mënscherechter a Co schwätzen. Jo, an dann dee ganzen Ëmwelt an Aspekt, CO2-Aspekt. Also, mir kënnen et kuerz maachen, mir waren allen zwee. Méi wéi dergéint a skeptesch. An dunn leider, muss ech wierklech soen, leider, wider Willen, Hunn ech immens super gutt fonnt an ech war. Also d'Christine huet sech wierklech dru gi fir et net gutt ze fannen. Blöd ze fannen. An ech sinn zréck komm vun Dubai an jo ech hunn. Also et wollt quasi d'Fluchtickete fir op Osaka scho buchen. Jo ech hunn zum Sven gesot, dat do war esou genial, mir kommen eng Kéier zréck, also fir déi nächst, mir mussen dat do elo ëmmer maachen. A vläicht ka mer jo elo erzielen wat do d'Ëmdenke war. Jo, also fir mech war den de Moment u sech zu zu Dubai, et geet een, fir déi déi nach ni op enger Weltausstellung waren, wat wahrscheinlech déi meescht sinn, muss een sech dat virstellen wéi en Duerf wou all Land seng Plaz huet, säin säin Haus, verschiddener méi grouss, verschiddener méi kleng, verschiddener deele sech och Haiser well se dann nach manner Geld kënnen oder wëllen ausginn An esou datt all Land säi Pavillon huet. An da geet een wierklech op e puer Hektar kann een d'ganz Welt gesinn, kann ee bei der ganzer Welt doheem sinn. An da geet een dohinner an et steet een do an der Schlaang an et waart een. An bei all Pavillon ginn d'Volontairen. meeschtens jonk Leit aus deene Länner, déi déi Pavillone organiséieren, déi sech dann ëm d'Wuelbefanne vun de Leit këmmeren, déi an der Staang stinn, déi Froe beäntwerten. Um Lëtzebuerger Pavillon zum Beispill ëmmer d'Hotelschoul, déi do kacht. Genau. Dat, also wierklech Jonker, déi aus dem, aus deem Land kommen. An sans faute, op all Pavillon, wou ech an der Schlaang stoung, Ob dat méi no Länner waren, d'Schwäiz, Belsch, Frankräich, obviously, mee och wäit Länner, Amerika, Neiséiland, wann ee, wa se gefrot hu vu wou bass de an du hues gesot Lëtzebuerg, hu se direkt gesot, ah Lëtzebuerg, dat ass dee Pavillon, mir hunn dat gesi, mir wossten net, datt äre Stol am Burj Al Khalifa ass, datt äre Stol am One World Trade Center ass, datt äre Stol. Do mierkt een bemol, déi kleng Fakten, déi mer do transportéieren, bleiwen hänken an suergen dofir, datt d'Leit bemol als éischt mol wëssen, datt et Lëtzebuerg gëtt. Jo, datt Lëtzebuerg existéiert, ne? Wat schonn immens wäertvoll ass. Jo, jo, jo. Alleng haut hate mer erëm esou eng Erfahrung, dat ass schonn nees, dat ass e bëssen d'Illustratioun vun deem Ganzen. Also, datt d'Disneyland vun de Länner An dat Flott ass awer net nëmmen, datt een eben d'Länner entdeckt, mee virun allem déi mënschlech Connectiounen. A mir hunn do wierklech op all Pavillon elo, mir hate mer virun allem ee sou ee gemaach, wou dann esou wéi eng Luxexpo ass mat ganz ville verschiddene Länner. Do ware virun allem afrikanesch Länner a kleng Inselstaaten. An do si mer och vill méi a Gespréich mat de Leit nach komm, well do wierklech dann ëmmer Leit aus den eenzele Länner waren. An zum Beispill war dann do eng Madamm aus dem Togo an ech war jo fir knapp sechs Woche fir d'Aarbecht am Togo an dunn hu mer éiweg laang matenee geschwat an du hu mer du zu zwee wollten e Japaner iwwerzeegen, datt sech dann awer lount an den Togo ze goen. An do war eng Japanerin. Mir hu mat Leit aus dem Mali geschwat, mir hu mat Leit aus dem Kamerun geschwat, wou d'Mia direkt dono, wéi et dunn zeréck bei d'Christine gaangen ass, gesot huet, Also am Kamerun, dat ass d'Land, wou se ganz vill Uebst hunn. Ganz vill gutt frësch Uebst, huet et gesot. Jo, a gring Banannen, huet Kachbananne gemengt. A wou d'Frae Fussball spillen, well de Kamerun seng Léiwinnen, wéi hir Ekipp heescht, do en évidence gesat huet. An dat ass dann och flott, wat dann och bei esou engem jonke Mënsch kann hänke bleiwen. An eben och aner, soen ech emol, Connectioune mat engem Land gemaach ginn, wéi elo vläicht déi stereotypesch, déi ee kennt, wann een ëmmer elo géif d'Noriichte kucken, ëmmer nëmme Krich, ëmmer nëmmen Aarmut oder esou Saachen, oder ech weess net, ëmmer nëmme Betonsgebaier a Räichtum oder esou. Wat einfach flott ass, ass, datt et erméiglecht, eis als Lëtzebuerg en évidence ze setzen, an eis och un aneren quasi ze moossen an ze weisen, et gëtt eis, mir sinn op der Weltkaart, an dat eben net nëmmen ze verbanne mat Finanzplaz, net nëmmen verbanne mat et gëtt eis well mer d'SES hunn, natierlech setze mer dat en évidence an dat ass och wichteg, mee mir setzen awer och en évidence wat Lëtzebuerg ausmécht. An natierlech kann ee lo iwwer de gratis ëffentlechen Transport schwätzen, bla bla bla. Mee wat einfach flott ass, ass, an ech mengen dat ass d'Konzept vun dësem Joer hei zu Osaka, ass et wierklech dat Gefill, de Leit en Häerzschlag vu Lëtzebuerg matzeginn. Ze weisen, wéi Lëtzebuerg ass, wat alles zu Lëtzebuerg méiglech ass, d'Diversitéit. Déi meescht Leit wësse jo net, datt zu Lëtzebuerg all Zweeten. Immigratiounswuerzelen huet. Jo, datt en u sech 50 Prozent vun der Bevëlkerung net d'Lëtzebuerger Identitéit, also Staatsangehöregkeet, Nationalitéit hunn. Déi meescht wëssen net, datt mir dee leschte Grossherzogtum op der Welt sinn. Oder iwwerhaapt mol e Grossherzogtum. Also mir hunn dann. Oder datt et eis iwwerhaapt gëtt. Also et fänkt jo ëmmer mol domadder un, datt gëtt et eis iwwerhaapt. Genau, mir hunn de Japaner dann ebe gesot, jo, eise Grand-Duc Ne, du has dat gezielt mat de Japaner mam Erzielen déi Geschichte vum. Jo, mä ech mengen, Lëtzebuerg a Japan hunn eng ganz besonnesch Relatioun, virun allem zwëschent hiren Herrschaftshaiser. An och dat ass eppes, wat een natierlech mat der Zäit, wann ee Politik mécht, léiert een dat vill méi wäertschätzen vläicht, wéi een dat gemaach hätt, wann een dat just an der Zeitung gesinn hätt. An eppes wat mech immens geprägt huet an der Relatioun zwësche Japan a Lëtzebuerg ass, wéi de Grand-Duc Jean gestuerwen ass, ass et üblech, datt jo Kondoleanztelegrammer, mengen ech, gëtt dat nach emmer genannt am Protokoll, échangéiert ginn, fir ze soen, hei mir kondoléieren a sou weider. An bei Japan war eppes ganz speziell, hire Keeser, deen normalerweis just empfänkt an ganz seelen erausgeet, huet sech an d'Lëtzebuerg Ambassade deplacéiert fir do säi Kondolenzmessage an d'Kondolenzbuch ze schreiwen. Eppes wat quasi du jamais vu ass um protokollareschen Niveau a wat déi immens enk Relatiounen zwësche Lëtzebuerg a Japan illustréieren. An och dofir mengen ech ass et War ech fir déi Osaka Ausstellung manner kritesch schonn, bon natierlech och no der Dubai Erfahrung, an jo mir haten haut halt mat japanesche Journalisten geschwat iwwer Lëtzebuerg, leschte Groussherzogtum, a jo et gi gutt Relatiounen, an déi Anekdot huet awer no enker dee Punkt wierklech heemgedriwwen, an och déi mënschlech Echangen, Mir hunn haut mat der Ekipp vum Pavillon geschwat. All Dag ass en anert Presseteam aus Japan um Lëtzebuerger Pavillon. Dat heescht, d'Reechwäit vu Lëtzebuerg a Japan iwwer déi Méint, wou mer hei sinn, ass immens amplifiéiert, wat mer warscheinlech soss nëmme kéinte mat enger zéngmol esou grousser Ambassade stemmen, wat mer soss, wat vill, vill méi Geld géif kaschten, wéi dat, wat mer hei maachen. An Nation Branding ass jo eigentlech net nëmmen e Pavillon dohinner stellen, mee grad och dat, wat ech fannen dem Lëtzebuerger Pavillon grad dëst Joer immens gutt gelongen ass, ass déi Emotioun eriwwer bréngen. Datt de Leit eben iwwer d'Emotioune Saache vu Lëtzebuerg verhalen. A wann et nëmmen ass, et gëtt Lëtzebuerg, et ass e Grossherzogtum a wow, do ass et awer schéi gring. Also zum Beispill, wat mer direkt opgefall ass, wann een erakënnt, ass Et ass sou e Film, wou all d'Leit laachen iergendwéi. An dat war iergendwéi direkt scho sou, jo, also et huet ee vun all Hautfaarf, vun all Nationalitéit, vun all Alter huet een do Leit gesinn, déi engem do an d'Gesiicht laachen. An dann ëmmer deen Häerzschlag am Hannergrond. An dat transportéiert immens vill. An dann hues de do e Raum vu Visiteuren, et sinn zwar de groussen Deel vun de Visiteuren op der Expo si Leit aus Japan, mee trotzdeem reesen Immens vill Leit, sou wéi mir zum Beispill, spezifesch fir d'Expo an d'Länner. An et gesäit een awer wierklech Leit vun, ne mir hunn all d'Sproochen héieren, vun iwwerall. An et huet een d'Gefill. Just fir ze soen, wat mech markéiert huet, wat war net den éischte Raum vun de Video, mee den zweete Raum. An ech ginn do mam Mia eran, da ginn déi Dieren op, gees du an dee Raum eran. An dann dat éischt, wat d'Mia gesäit, sinn. Sëtzer aus dem Tram. Jo. An seng Fro ass, Wat maachen déi hei? Hat en direkt erëm erkannt. An dat nächst, wat et gesäit, ass de Piano aus dem Café des Artistes. Jo. Wou d'Fernande drop spillt. Genau. Oder gespillt huet. An dat, dat war dann och esou, esou direkt eppes, wat et mat doheem verbonnen huet. Jo. A gläichzäiteg esou. An och dat, mengen ech, wa mer et iergendwéi fäerdeg bréngen, dat ass natierlech fir Lëtzebuerger elo en direkte Bezuch, mee wa mer et iergendwéi fäerdeg bréngen, dee Message ze transportéieren, dann ass dat jo net en hard marketing, mee dat ass soft marketing. Genau, genau. An et däerf een dat guer net ënnerschätzen. op der Weltbühn. Also ech ech soe mat Beispill, wéi ech a Spuenie studéiert hunn, ech hu jo e Joer a Spuenie gelieft an och do studéiert, an do waren immens vill Latinas, mat deenen ech a Kontakt war, déi wossten alleguerten, wien eis Groussherzogin wier, well Doduerch, datt si kubanesch Wuerzelen huet a Spuenesch schwätzt, ass si an all spueneschem Royal-Magasinn a Klatschblat gewiescht. Also dat, wat fir eis d'Gala an, ech weess net, déi Bunte an déi Frau im Bild, Frau in der Zeit, Frau in der, keng Ahnung. Also all Kolumbianerin huet mir gesot, Oh, d'Maria Teresa. An ech war esou, Hä? Net nëmmen, datt en se wosste, wou Lëtzebuerg ass, mee och nach, wien eis Grossherzogin ass. Wéi de Grossherzog geheescht huet, dat wosst awer erëm keen. Nö, dat wosst keen. Mee d'Madamm ass hänke bliwwen. An dat war erëm esou eppes, du, esou kleng Saachen, déi déi Banquiere an anere Länner, wat mir guer net matkréien, immens vill stolz och maachen. Dann hu se ëmmer gesot, dat ass eng vun eis, dat ass eng Latina. An dat huet si mat immens vill Stolz erfëllt an dann eben och direkt eng Relatioun zu Lëtzebuerg opgebaut. An voilà, dass hei ass esou, ech fannen, et geet een no der Expo mat esou engem immens befligelte Gefill heem. Also mir hu grad, ech mengen, mindestens 13 Kilometer an de Féiss. Dat ass d'Disneyland vun den Natiounen. Also Et ass impressionant. An et wär falsch, an do kommen ech dann awer op dat Politescht eng Kéier zeréck, pardon, dat ass awer méi wéi e Mandat, mir si jo erëm fräiwëlleg hei, mir sinn erëm privat hei, mir sinn an Et ass eis wichteg gewiescht, ech mengen, du hues dës Kéier gesot, ech wëll dohinner. Mir hunn also och eis Vakanz esou geplangt a getesselt a gedréint, datt dat iergendwéi opgaangen ass. An d'Schoulvakanz geet, fir datt s du keng Chamber hues. Mir hunn natierlech eng ganz Rëtsch aner Saachen a Japan gemaach wéi nëmmen d'Expo. Mir maachen 17 Deeg hei. Jo, wierklech Immersioun. Och immens flott, do gesäit ee ganz verschidde Biller vu Japan. Mee nach eng Kéier zréck op dat Politescht. Mir schafen hei eng Vitrinn fir Lëtzebuerg. An ech gouf haut gefrot, fir e Message an d'Gëllent Buch anzedroen vun eiser, vun eisem Pavillon. An wat ech geschriwwen hunn, ass, Méi wéi 9.500 Kilometer vun doheem, an awer mécht de Pavillon, datt ee sech direkt wéi doheem fillt. Dat ass de Volet fir Lëtzebuerg. Dat ass also den Merci fir de groussen, fir de super Accueil. An dann muss een awer och soen, datt et eng absolut gelonge Reklamm fir Lëtzebuerg ass. Dës Kéier ass et en circulaire Pavillon. Mir hunn, virdrun hunn ech uklénge gelooss, jo, dann gëtt dat ëmmer erëm ofgebaut, zerstéiert. Also Shanghai hunn d'Chinesen eis quasi gefrot fir en ze kréien. De Pavillon, jo, se kommen ëmmer immens gutt un. Dat heescht dee Pavillon, deen ass, steet nach ëmmer zu Shanghai. Mir hunn d'Chance, mir haten d'Chance deen virun e puer Joer dann och privat an engem Déplacement ze gesinn. Deen zu Dubai si mer eis och mat den Emirati eens gi fir en, datt en weiderhi genotzt gëtt, do stoe bliwwen ass. Et war och en architektonesch Wonnerschéint Gebai, déi Möbiusschlauf, super schéin. Ech froe mech ob se dem Xavier säin Hologramm weiderhin do affichéieren am Ufank. Bon, also dëse Pavillon huet keen Hologramm vu Politiker, dat huet mech och positiv iwwerrascht. Et ware virun allem d'Leit, d'Awunner, déi och en valeur gesat goufen, dat hunn ech immens schéi fonnt. Dann huet een an dëse Pavillon, dee gëtt ofgebaut. Genau, deen ass vum Bauen hier schonn esou geduecht, datt een e komplett kann herno erëm benotzen. Genau, et ass keng Drëps Bëtong an de Buedem gefloss, en ass absolut recycle a reusable. Also et geet näischt an de Refuse, esou e Bëtonsbléck an de Buedem gesat fir d'Fundamenter, anstatt Bëton ze géissen. Déi ginn herno an engem Resort. Rëm benotzt. Dann d'Placken, d'Verschuelung vun deem Ganzen, dat si Bëtonsschuelplacken, déi ginn herno op e Chantier, fir do erëm benotzt ze ginn. Baatschen, fir uewen, fir de Reen opzefänken, mat deem hei iwwerens och zum Deel gekillt gëtt. Déi sinn a Poschen an a Portmonnaie verschafft an anscheinend elo schonn ausverkaaft. Dat heescht, deet mer leed, ech ka keng hei verspillen oder esou. Nee, mir hunn och keng. Klassesch Podcast-Geschicht. De Grand-Duc huet awer eng anscheinend ofkaaft a wëll senger Fra se schenken. Also deen war e bëssen éischter do wéi mir, deen hat nach méi Chance. Jo, an dat muss een einfach ervirstrecken. Mir hunn also hei och op dësem Volet bäigeléiert. Jo. An dofir ass et esou wichteg, meng ech och, datt ee kritesch doru geet. Mir sollten dat net einfach huelen a soen, hei komm, da gi mer och op déi nächst a mir maachen eis keng Gedanken iwwer de Konzept, mir maachen eis keng Gedanken doriwwer, wat maache mer mat deem Pavillon, wat ass eist Zil. Mee ech hu wierklech d'Gefill, datt mer aus der Vergaangenheet awer iergendwou geléiert hunn, aus dem Skandal ëm d'Gëlle Fra zu Shanghai, wat schlussendlech e Risesuccès ginn ass, aus der ganzer Diskussioun ronderëm d'Aarbechtsbedingungen zu Dubai, wat hei a Japan natierlech ganz obviously ganz anescht ofgelaf ass, an dann och aus all deene Froe vun Nohaltegkeet, keng forcéiert Nohaltegkeet, mä einfach Common Sense. Mee net nëmme Lëtzebuerg, dat muss ee jo och direkt soen, allgemeng d'Organisateuren an och allguerten déi aner Länner, Iwwerleeë jo d'selwecht. Also do ass Gott säi Dank en Ëmdenke geschitt. A vun Ufank u gëtt dat mat ageplangt. A si fokusséieren och ganz vill Pavillon ëmmer op Sustainability an op allgemeng och hei de Recycling. Du hues net nëmmen e Recycling mat, ech mengen, allméiglechem, vun de Waasserfläschen oder esou Plastiksfläschen. Esou siwe Poubellen. Also glécklecherweis hu se Leit do stoen, déi engem erklären, wat a wéi eng Poubelle kënnt. Dat wollt ech grad erzielen. An dann hues de wierklech, do kënns de alles trennen. A si hunn zum Beispill direkt och, datt den PET-Fläschen, muss de de Film ronderëm rofhuelen an de Stopp erofhuelen, fir datt e direkt optimal verschafft ass, fir kënnen erëm nei ageschmolz ze ginn. An da muss de Plastik an eng aner Poubelle man. A wëll all Tourist iwwerfuerdert ass, ginn et Schlaange wou s dech kënns u stellen. An dann ass do eng bis zwou Persounen déi der dann hëllefen den alles richteg ze recycléieren. An déi huelen dat och ganz ganz ganz seriö. Also da vläit eng lescht Remarque iwwer Japan. No enger Woch, enger décker Woch hei a Japan ass mengs eppes eis opgefall, dat ass d'Land vun de Contradictiounen. Jo, do ass engersäits immens héich technologesch, alles klappt iergendwéi mat mat puer Apps, bësse wéi a China hat mer dat och schonn, alles ass immens digital. An dann hues de op där anerer Säit, amplaz wou mir elo géifen zwee Poteauen. An Cash ass éischter rar, also et ass éischter déi Shops huet, déi kloer soen, hei gëtt kee Cash ugeholl. Mir waren zu Kawaguchiko bei Mount Fuji, do hunn all. Foodtruck huet kee Cash ugeholl, do war dat kloer, hei gëtt just mat Kaart bezuelt. Ech hunn du gesot, kënnt déi net eng Kéier op Berlin-Kreuzberg goen an deenen erklären, wéi dat funktionéiert? Oder zu Lëtzebuerg verschidde Plazen, wou d'Kaart dann awer nach rar geséit ass. Also dat funktionéiert, an dann? Dann hues de eben op där aner Säit esou Saachen, wou mir ebe géife soen, hei mir maachen e Bildschirm oder och einfach nëmmen e Schëld mat zwee Pottoen oder ee Potto oder mir spanen zwee Pottoen a maan e Band ronderëm fir d'Leit ze guidéieren, hunn se hei tatsaach ëmmer Leit stoen. Also do si wierklech Leit déi 8 Stonnen am Dag, Gott sei Dank mat ventiléierte Westen a ganz vill UV-Schutz, hunn se e Schëld dat se unhalen. End of the line. Nee dat mécht jo nach Sënn, wëll do mussen se heiansdo hin an hier trëppelen, heiansdo. Jo an. Dat dat sinn nach déi déi Sënn maan. Mir hu ganz aner Saache gesinn. Am Hotel. Dës Konferenz ass am Sall 5F. Jo, mir hunn och d'Madame gesinn, déi de Krasi gekiert huet. Dat huet dech geprägt? Dat huet mech geprägt an ech hu mer geduecht, Uff, dat ass och hardcore. Am Tempel kann een, kann dat jo nach vläicht iergend ee Sënn hunn, ech weess net, am Zen-Buddhismus geet jo och ganz vill iwwer repetitiv. Aarbechten, wéi den de Buedem ganz gutt botzen oder esou, kann et sinn, datt et nach Sënn mécht. An awer hunn mech ganz vill där där Aarbechten iergendwéi matgeholl, wou s de och vläicht fënnef, sechs Leit has. Jo, an an dat ass eeben dat Land vun de Kontradiktiounen iergendwéi, ne, héichtechnologesch an op där anerer Säit eeben och ganz, ganz vill esou. Manuell. Manuell iwwerflësseg Aarbecht, wann ech dat elo esou däerf jugéieren. Mëllech Eiwer haut enk op der Expo geprägt. Da stinn do dräi Sécherheetsbeamten, déi e Seel zwëschent sech spanen, just fir eis de richtege Wee op déi Rulltrap do ze guidéieren. A si hunn dann extra esou Hingen, wou se dann hir Hand derduerch maachen an dann, jo. Also, Dir mierkt, Japan prägt eis schonn e bëssen. Mir wäerten, mengen ech, d'nächst Wou och nach eng Kéier iwwer Japan ze Vläicht, schwätzen hunn. vläicht, à voir. Ech, ech wëll jo och net ze vill hei ëmmer meng soziologesch Aschätzung ginn, déi ganz perséinlech ass an. D'Alternativ ass, datt mer nächst Woch nach iwwer de Post-Shutdown vun deene leschten Deeg schwätze mussen. Dat wäert dës Episod elo nach net couvréieren. Dat krut mer och just hei um Rande mat, wéi mir ware jo elo net wierklech betraff. Gléckcherweis, mee mir konnten awer mat. Mir sinn awer och drun, also ech perséinlech sinn um Affer dru fir erauszefannen, wat genau geschitt ass. Technologesch interesséiert mech dat och am Summer. Ass et net fir Paus ze maachen? Dofir maache mir och keng Paus. Mir wäerten och d'nächst Woch erëm hei sinn, vläit nach eng Kéier mat där nämmlechter Perspektiv, vläit och nach eng kleng aner. Op alle Fall, mir freeën eis, wann der och d'nächst Woch erëm derbäi wäert. Bis dann, äddi.